السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے سو دوست احباب ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ پیارا جے ویلاگ کرینے شروع تو سن دے پے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا آئی ویور ماشاءاللہ ٹرین آندی پے ویور میں او آواز سنو ویور میں گھر کھڑا گھر کھڑا تے اتنی دھڑک ہوندی دی اے کمبل پے ونی چیزاں چلو اللہ رحم کرے

تے بیا سناؤ سب ٹھیک ٹھاک ہو تندرست ہو اج دا پیارا جیا ولاگ کرینے شروع ولاگ دی طرف آنے ولاگ خوبصورت پیارا جیا پاک ولیج لائف دا صبح صبح اے منجیاں گدیاں نہ سائیں ڈیدے پے پے ویور ایلیاں چار پائیاں تے انہاں چار پائیاں کو نہ کالا کالا پتہ نہیں کالوین لگ گئی ہے پتہ نہیں کیا علم ہے کہ سردی دی وجہ تو نہ سردی دی وجہ تو بلیک بلیک دھبے لگ گئے سویرے سویرے انہاں کو رگڑنا پے گئے ریک مار نال سویرے سویرے برا تواڈے محنت کیتی چلو ماشاءاللہ صاف دا تھی گئی ہیں ہن اللہ کرے میں صاف ستھریاں رہ ونجن بالکل وی آئی پی لش پش تھی گئی ہن تے امید کرے سو تاکو ساڑا اج دا ولاگ پاک ویلیج لائف دا سلیم کھوکھے والے دا پسند آسی ساڈے نال جڑے راہسو محبتاں ونڈیسو ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو پوری واچ کرنی ہے ویڈیو واچ کریسو تاکو سمجھ لگسی کہ بھرا تہاڈے نے تاکو کیا آکھے بھرا تہاڈے نے کیا نی تہاکو آکھا تے ریکویسٹ اے ہے ساڑا چینل سبسکرائب کر چھوڑو جتنے وی دوست احباب نویں نویں ہن پیارا جیہا ویلاگ کرینے شروع اج دا خوبصورت جیہاں تے بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کر چھوڑیسوں کیونکہ ہر آون آلی نوٹیفکیشن تہاکوں ملدی رہسی خوبصورت جیہاں سرائیکی ولیج لائف دا تے باقی اساں فی الحال تاں کھڑے گھر ہیں تے چلدے ہاں باہر کیبن دے کھوکھے تے چل کے چھوٹا کیونکہ چھوٹے بھائی کوں چھٹیاں ہوندیاں نہ چھوٹا بھائی ہوندے پیا ول اساں تھوڑا لیٹ ویندے ہیں امید کریسوں تہاکوں ویلاگ پسند آسی اور دلچسپ تھیونڑ آلا جڑے رہو ساڑے نال چل کے تہاکوں پیارا جیہاں خوبصورت جیہاں وزٹ کروینے ہیں اے ڈیدے پئے وینا اساں تلے پودے بالکل ہن تھوڑے جے کر چھوڑے اتھاں پودے انہن سارے پودے دی پہلے تساں لوکیشن دے دیا وے اتھو پودے ہٹا ڈیتے ہیں رستہ کھلا کر ڈیتے پودے چھاتے پچا ڈیتے ہیں تے اور ٹوکے والے چھاتا وزٹ کروے سو پودے دا خوبصورت پیارا جی باقی جڑے رہو چل دے ہیں باہر چل کے باہر دا وزٹ کروے نے تا کو پیارا جی اور خوبصورت جی ہاں ویلکم ٹو بیک ویور ماشاءاللہ سردی بہت زیادہ ہے ویور کچھ کرن دا دل نہیں کریندا پیا ولاگ بھی بس اساں نہ یا زور زبڑے بنیندے ہونے ہیں چلو ماشاءاللہ دعا کیتی کرو کہ ساکو اللہ پاک ولاگ بان آون دی توفیق دیتی کرے اساں فی الحال تے بیٹھے ہیں کیبن دے کام بھی نہ اج کل نہ ویور بس ہی نہ بالکل ٹھنڈے تھے پین چلو اللہ وارے سے دعا ڈتی کرو کہ اللہ پاک ساکوں کامیابی کرے وے دکان تے تساں چلو کھوکھے اپنے تے روزی روٹی کریندے بیٹھے دعا اے وی ڈتی کرو کہ اللہ پاک ساکوں ولاگ دے وی تندرستی اور کامیابی دے وے ساکوں یوٹیوب دے وی اللہ پاک کامیابی دے وے لیکن ساڑا نواں نواں سسٹم نواں نواں ولاگنگ ہے نا

کمنٹ کر کے پیارا پیارا ڈسا کرو کہ سلیم بھائی صحیح لگے آندے وے تے باقی ان شاء اللہ تعالی دعا دیتی کرو دعا دیتی کرو پیارا پیارا تک ویلاگ خوبصورت جہ گھن کے آندے رہا سواساں لگے رہو سارے تک ماحول چیک کر وینے اگاں دوال پیارا جہ ویلاگ کئی بار ماشاء اللہ لیڑ گئی ہوئی ہے علاقے چ علاقے دے وچ نہ سنسان مچا پہ دے دے پہ وے برات والے دے کیبن تے لائٹ کھڑی تے اساں یو پی ایس رکھا ہویا نا ویور باقی دے چوک تے وی ڈیندے پے وے لائٹ کینی بالکل ہی سنسان ایریا تھیا پے تے این سائیڈ دے فصلاں دے ماشاءاللہ دھند آندی پئی ہے دھند ہری بھری دھند لاونا شروع تھی گئی ہے اور تو شامہ پے گئے سورج ڈھل گئے تے بڑا پیارا ماحول بنا کھڑے یعنی کہ شام دا ٹائم ہے باقی امید ہے کہ تہاکوں ساڈا اج دا ولاگ پسند آسی۔ ساڈا کیبن ماشاءاللہ کھلا ہے۔ شہزاد بھائی کھڑے ہن۔ شہزاد بھائی دی سائیکل وی کھڑی ہوئی ہے تے نال شہزاد بھائی آپ کھڑے ہن تھے۔ باقی دعا کریا تہاکوں اج دا ولاگ ساڈا پسند آوے۔ پتہ نی تہاکوں ساڈا چہرہ نظر دا پیا کہ نی نظر دا پیا کلیئر۔ لیکن شام تھی گئی نا ویورز۔ اے ڈیدھے پے ہوئے نا شاماں پے آ گئیاں۔ چلو امید کریس تہاکوں اج دا ولاگ ساڈا پسند آسی۔ خوبصورت جیا پیارا جیاں۔ تے تہاکوں ایویں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ولاگ اساں ایویں ڈکھیندے رہوں مزید دعا کرے ساڈے آقی تہاکوں اساں ایویں پیارے پیارے خوبصورت جے سرائیکی کلچر دے ولاگ ڈکھیندے رہوں پیارے پیارے اور لیول دے اور اساں ایہی گالوں پیارے پیارے سرائیکی ولاگ دے لیے حاضر تھیندے ہیں چلو ٹھیک ہے ایکو پتہ نہیں کیا تھی گئے ہارن مریندا ویندے لائٹ پاکر کہنی